Hello, avuxeni maxaka i nonto ku hambanahambana la mina nta kumeli kona ka nongonoko wena nkanelo gingirikani na mina mandla le gere gingirikani wa ka maxava masolo ku hi le kwini ende na mani please sangani welcome ahe ahe tosi mi kona hi pfukile njhani na a hi kona mani hi ri na vayingiseri hi ri hello ni ku hayi hayi ni ku hello ni ku hayi hayi hi swo sweswo hi swo swo mi swi tivini swinene mi khome prince rangani prince rangani i mu- i mu- i- i mani prince rangani u huma kwini prince rangane i producer i producer ku ti-artist ta ku hambanahambana ta xitsonga xivenda xizulu xi- eh, xitswana Mm. hambi ku ri xilungu xo xinene Na xilungu xa Gospel.
biwa. se prince rangane um i munhu loyi a humaka ka xikulu nga kulela ka xikulu hi tshameni
ku chaya mi mi- mi dyondza kerekeni Mm-mm, ku chaya ni dyondza ni kerekeni Eh. lexi a xi humelela i ku ni munhu loyi ni nga kulela ngo kerekeni Oh. mara ku chaya ni swi dyondzini like eh, ku ri mina ernest figiri na pet bigiri ah, a hi ri le ka age group yin'we eh, eh, eh. eh so then i swilo leswi a hi rhandza ku tlangatlanga tinghoma ta vo sports stage vo vo platform one na vo mm, ku na nghoma yin'wana ni yi rhandza ngopfu ya sports stage ya ku dzantsetse dzantsentsen

niya
niya ngopfu ka tinghoma ta ta ta ta ta peter tenet ni tlanga khodiweke liya ya ya ya ya ya peter tenet laha ni nga tlanga kona ivi then vo ankelo va ku ha hi mfuwo hayi we wa tlanga hi faneleke u ya tlanga kerekeni se u kuma ku hi foma bende

a ku ri band yeleni a ku ri band yeleni tlanga hi tlanga hi tlanga hi train na vo sesta esta okay oh. khale le ndhawu kambe n'wina mi huma tiko rin'we na na na sesta na va esta huma tiko rin'we ka xikwembu ku lati kambe va ka hina a ti tele ngopfu mina ni huma a ka homu a block 15 ka ka makoxa wa verile ha tshama a mugangeni wa ka mungoni yena tona mara leti ka ka xikundi ti tele ngopfu Hey, leti tele ngopfu, ti tele swinene Ti tele ngopfu. and a hi- a hi tivana ti-artist sa swi endla ku hi tshama hi kha hi hi vhakelana vhakelana swi endla ku hi explore se ku producer i swilo leswi mi nga- mi- mi- mi nga xikolweni mi ya dyondza kumbe kwalaha a mi kha mi practice va mi do do do do hi kona mi nga ve mi byela ku you can do this thing kahle kahle ku producer eh ni ngo a swi dyondzeriwi Yeah. Mm. Okay. mara swi swa music na swi swa tikatara ni vi ni swi ni swi yelani na cjc a ta ta cramast exikolweni ni a ni a ni a swi endla mara ni swi endle ni kha ni swi tiva Ni kha mi swi tiva, a mi fika mi- andikangi mi wela- wela swilo swilo henhla. swi tiviku a ni va ni kha ni swi tiva ku na swichudeni swo tala ni hetelela ni va ni kha ni swi dyondzisa okay leswi endlisa leswi swi endlisa

I didn't know Yo, Prince yo, Ragana has yo, fans yo, yo, and he's famous. This one in the palms. Yeah, ne.
Yeah. ku ri kahle kahle loko mi laviwa ku prince rangani u na ti-fans landzelelani leswi ni nge le ku swi endleni sweswiwani tindhawu leti ni fambaka kona Thank you.

i show leti va ku ti kha ti endliwa ku va ku ri mina a main artist ku va ku tele lera ro ka chavisa

The supporters start with Prince and then they even know the lyrics that they sing. I'm like from track number one to track number twelve, like guys. no, no, no, no, make sure mfanele va ni preparini swinene no swi kahle ngopfu izangani you are very successful ka ka timhaka ta vuyimbeleri ku na award lawani awa dyi n'wana leyiwa na swakudya swi tele ngo ta wa leswi nga tiwini handle ka leyiwa ya ti tele ta leyiwani ya best xitsonga collaboration leyi va nga yi endla na ben mangani twenty thirteen i zingna song leyiwani ya i zingna song ya hi yi hlamusele ni ku ri loko mi ta ti-collaboration cause mi ta ti-collaboration to tala ngopfu i xi xi lava ku mimira na ku ta ti-collaboration ta vanhu um leswiya ti-collaboration i ku kombeta ku tirhisana kahle kahle

ta va ta va n'wana wa ku fana na penzel okay eh leswaku president a ni nge mukoti i ku va na vanhu van'wana lava ni tirhaka na vona lava va endlaka music yo fana na maraventa mm. munhu wo fana na na na super jerico i munhu la nge le ku tsakiseni swinene la speaker ku endleka sweswi mantswa kahle

va tele swinene lero ku nga ku ri vangani mi nga mi khame sweswani loko hi ku tirhisangani um eh, studios yi na vanhu vangani kahle lava yi nga ku va producer up to so far from january ku ta fika sweswiwani na three na ti-artist ta twenty something january so that's like four months eh.

Any hip hop. Uh, hip hop record 7. Hey man. This one.
Prince vakanopa hip hop. Oh, ndakaneta.
ikona laha mkhulu studio lexi ni ngo mi pfulela xona tiwelana van'wani va ta straight

loko munhu a lava ku ta ka prince rhangani a ta ta ta recorder ku what are the procedures i mean vanhu vo tala va va ah, a wu ta tinambara ta prince rhangani a wu tinambara ta mani ku laveka yini ka hleka ti nga ta recorder lawa ti-album ta n'wina ta ta kumeka ka ka ti ka ti-stream services like itunes mara van'wani ti-artist a va koti ku ku va va veka ti-album ta vona laha kasi what, what is a hindrance leswi nga ku vanhu van'wani va nga nghenisi hi music wa vona ka ti-itunes ta yini eh swin'wana ngo i ku va va va nge se kuma information mm. ya ku ku nghena ka swa ti-digital platforms mm. eh

yi kha yi tswala la vo google play vo ichuni vo biza eh, vo vo spotify ti tele mi nge swi spotify ya ku nghena south africa and ke mi nge ti heti ti- ti- ti- swi tele

swi ni tirheli ngopfu ni nga koti ku ni va ni xavisa mi nga hi nyika tinambara ta kona Eh, ti- amuka nga hi nyiki bank account mi loko mara or the figures ne Yeah, the figures la ni ta kona.
kote ku xavisa 8 eh 8 point something a na ha ri sure 8 point a yi ri 8

ni nga ni kha ni hemba kumbe ni kha ni hoxisa loko ni ku gqom music ku teke ku tekelele ka xitsonga that drum ya xitsonga ya sa sa so kahle kahle music ne eh wo tekelela tekelela music kahle kahle wo tekelela tekelela eh na ni xivongo music ta yivela yivela kahle kahle hi swo sweswo

ku na leyi setaku ku na leyi nga ha ka room leyin'wani ya ya ti-apple ya so then ti-program ta ta ta swa ti-apple a ndzi ti kuma ti helelini hinkwato for xichaka mara swa ti-hip hop na r and b na gospel Ti nghena swi- swi- swi- swi swi- swi tirha kahle hayi na wise hina mi hi tise ka xitudio lexiwa handle ka lexa xin'wana xi xi kuma ri xi na vu

tihanyo letimbirhi ya i i ti-brand tin'wana mara leswin'wana hinkwaswo mi swi languteni tihanyo music wa xitsonga wu dume ngopfu hikuva wu tirhisa nkatara wayi ku rhava nkatara ndhawu leyi wayi nga twani a yi ri kona ka tara ka music wa mina ni fike ni cinca loko ni endla vukudzela dzaku fo fo fo Eh.

sela kwazala laha ni hlanganisa marimba na xingoma lexi ende ku sala a xi nge sala A xi nge sali, Why? a It's xi- a trademark ya ya swilo leswiya i swilo leswi ni fana i ti-element leti fanelaka ni ti ni ni ni ni ni famba na tona hi loko ni ni kha ni tlanga music wa wa wa- wa swa studio ku ri xa mindzumba

okay a ni yimbelela tikhwayere ni yimbelelisa tikhwayere ni wina na ti-award tikhwayere na ti-trophy ma swi vona swi bikirana leswi Eh, eh, na swi vona, na- na- Eh, na- na- rixaka na- rin'wana loko sometimes va award va ku hayi mi rhanga na hi ndeve a va ri ndeve swi twisisi ku tshula hi i ndeve va ku khapa swi fambela na ndzheko okay va ku ndeve Eh. Ah, at least mi pfula mihleketo. Na rizila.

mi yimbelela na second ten mm. munhu loko munhu wo yimbelela u faneke a tiva tiphati hinkwato ku yimbelerisa tiphati loko u faneke ku yimbelerisa munhu um timuti um ya sopran u fanele u n'wi yimbelerisa so wena u faneke u yi phikha emuti liya se mara phati lani yi rhandzaniwa a ku ri out a second ten